Akanyora abana. Akanyora abana bane. Bamura barenge.
Tabwati momura abaiseke boka bagachakera kominana inse bamura mbaiyo bamura mbaiyo bono egachakera agwo bagatiganera agwo. Igo kero kende egento kiagerete bagaetana maybe nogotaa sese nigo okonyora omwana omomura. Oboseseni gwo gotanyora omwana omomura na omoise osubati agasoa bono mbachi kogenda ngendo chire engiya eeh.
Emiaka erenge achire. Ochire ang'e emiaka sita. Kwana komorigia ase chikorero chiao gose nobomanye Nabo toche. kogenda oye chikorero buna chusi iga amatanga nabe ase obo. Omogaka ominto nagende oo, omosubati oyio inwe arenge, nabo agoika ase obo tari gocha arore baana. Bono omwana oyio abwate ekega- okogania kwaye, agenda ekanisa. Lakini oyokomobogoria agende ekanisa nomorito, iga akobora. Inche bono okwani kwane nare konyora nonya ewiriseria eri, nonya inche omonyene nabo nkosuguma mpaka ekanisa. Ekiya buna bono nkorwa ekanisa, onye nabwate egento tware kogenda nere, lakini tinkonyara. Inche kende nabache kororoche ng'a mbuya tore, engaki ndarue Nyasaye namaete nabo aramenye. Lakini abakoro nyomba baroche iga ndarore buya. Mwancha omorigereria Obosongo Vibes Network, ntwachete aiga gesieka, twakora estory ya omogaka oyomo, omonto ogwerete, ore nyomba, otana kogenda nyagitari, Eprogress negendererete yokorora ng'a ng'aki agoika Nyagitari, sha negendererete korosigwa nkagerite goika rituko ria rero iga, nabo okonyora ng'a yaerire, erinde erio torore ng'aki akogenda Nyagitari. Naende twairanire chinsemo echi iga chia gesieka, erinde erio ogotaka kobwatia omogano ore iga iga omotindi sana. Naende baada y'omogano oyo, nobe ekiorokererio gochia ase abagusii baito, especially abasae baito chi Gen-z mogokina bono, abasacha, nabakungu, gose abamura na abaiseke, motegerere buya, ekiagera amange nare togochia goyasomia korwa ase omogano oyo iga tomanye ng'a ng'aki togokinia egesaku kia rero buna omogusii. Ng'aki okorokwa omong'ina? Bitirisi Mokeire. Bitirisi Mokeire ekenyoro ekio nigo mwantete gekorokwa? Mwarori. Mwarori, mwarori. Toerese ango omogano oo, nachete aiga ritang'ani, nkanyora obwate omwana gete iga oko nakoagura nse, togakwana iga lakini ntochieti gokora, tokaria eira ng'a ntoirane. naende amaene twachire. Karibu sana.
Asante.
Mwana naba momura one. Yokarenga.
Momura one omonene.
Momura oyo buna are omonene akanyoma omosubati. Akanyora abana bane. Bagaika ekero anyora oyo obatato oyo bwa omosigo okane, bakagosana bakagenda. Omosubati oyio akagenda. Momura oyio engaki eyio ya epikipiki eyio yamoiyereti Nairobi ekamobuna okogoro. Agatiga omwana oyio ekerema inse. Mosubati oyio akagenda, momura oyio nkamorenda nkamorenda, agacha akaba buya tokamorwaria akaba buya, agacha akareta omosubati. Bono omosubati oyio agasoa kobogoria abana aba buna batari abaye rende obaatanana, abana aba ase eng'encho korwa ng'ina arenge oo nabo twamenyete nabwo. Bono nkarora obogima obo na obokong'u, tingochi kotebia omomura oo rora mbobe, bagacha bakang'anya bagatiga. Ng'ina achiete iga akantigera omwana oyio ekeremo omwaka oyomo abwate omwaka oyomo. namare korwa omwaka oyio oyomo, totabwati enamu na omogaka onde narenge egasi agacha agatiga bono omogaka oyio tonyore agatoka agwo toire echiro, togorere abana abwo ekende, ise gagwancha arete esukari onye tari koreta nabo bamenyete igo, esukuru ngochia bare. Bono obogima obo boa barabwate na obokong'u, bono bokonye mboyio, oyio ekero mama tagete agende esukuru, agochia korora abande babekire chipaki mogongo oteba mama ntagete ng'ende esukuru, ntagete ntagete ebagi ntagete eyuuni na ebikoroto na inche ng'ende esukuru. Ase eng'encho totari kwenyara, ntobwati nonye na enchera tokomoirera eclinic, nkamoira eclinic ase naye nkonyara nkacha nkaererwa, bono nabo are igo isiko mh.
Mosubati omotang'ani ng'aki bwaumerete nere naende kabira ki are? Omogusii naende sobe erang'a tari are. Ase obong'ang'a iga ere. Nabo banyomanete kagwaite buna omokungu na omosacha bakonyomana. Tari amonyomerete town, yaya nao amonyomerete ka.
ekero banyomana oyio nere omosubati omotang'ani anyomete. Nere omotang'ani oye kabisa.
Akanyora abana. Akanyora abana bane. Bamura barenge?
Tabwati momura abaiseke boka bagachakera kominana inse bamura mbaiyo bamura mbaiyo bono egachakera agwo bagatiganera agwo. Igo kero kende egento kiagerete bagaetana maybe na ogotaa seseniwa okonyora omwana omomura. Ogoseseniwa gwo kotanyora omwana omomura, na omoise osubati agasoa bono mbachi kogenda ngendo chire engiya, eeh. Gose naye ogaturubanetie ng'a bono ng'aki more iga mota- moche korata na omonto? Narenge gotu- nyora emboni iga buna ondoche iga. Eh, bono. Gaki imorore korwa gesieri aye. Eh. Omosacha oye namokana, Eh. tinkomwanga ase eng'encho obogima bwa omwana oye nobokong'u. Mm. Ee, inche timwangeti, intwe ntomwangeti baibori. Omanyete ematasinero mbare, ababurukani. Agoteebia momura oye ng'a, Onye mwana momura tari mochie oyo, teema buna ogokora. Yaya, inche- Nchicha buta y'abana abaiseke, tincho. Inche buna ngokwana korwa ime yane, Eh, bono. abana abaiseke nimbaitabete, Mm. na tinkomobete ritari ere obwate Nyasae okorua abanto. Mm. Nabo enagotari na naruke ruga agwo na toikaransete nainwe, Mm. morarore egekonene nakore. Oboreri narerire omwana oyo na obokong'u, tinkonyara komwanga. Yaya. Naende, Em- Emiaka ere ngachiire.
ochire ang'e emiaka sita. Kwana komorigia ase chikorero chiao gose nobomanyete Nao inche. okogenda oye chikorero buna chusi iga amatanga nabaso oo. Mogaka ominto nagende oo. Mosubati oyio noyo arenge. Nabo agoika ase obotari gocha arore bana. Bono togochi koboria abaa abaibori baye bateba inwe rera abana. Igo oigwete nabwate orogendo oruya? Aya.
Mwana okaransa na korera moborani korera ng'aki tokonya abana aba. Kabisa, kabisa. Machibu naro ria mwanya.
Oro riria bagoancha intwe ntobwati namu nainwe rero abana nabaino. Mh. Nase ogete ande. Akogenda okorua ogenda oruwo. Iga ere bote bwa abana baye bane ne mbwana komorirane? Nore, nore, nore, aye. Enyaroka yaye enene bareng'anire, Eh. ore giredi eye. Eh. Mh. Tari goaka nonye esimi komanya ng'aki abana Yaya, baye. yaya, akagenda mpaka Katari, Mh. egamosinya, naende akairana. Mh. Bono nokonya goetana na iga kwe naende nainyuete nakabwate omwana omoke oyio bono otari eye bwa eboma yane eh, lakini na ataba oyio bwa eboma yane airane goetera ekeremo keria nabo nkomoakarifu timwangeti ase eng'encho ekeremo ekio enchera giatesegete ekero omosubati oyio okabe eramoirete. Omwana akabosera nyomba akamera etuki iga, okomorigia oyi kwabugana enyang'au. Igo bono mbuya omwana akwere amagoko a ng'ina, kobua gokwera amagoko a omonto omong'ao. Ase eng'encho tingocha koba oo, naereirwe bono iga, tindi kwenyara buna ondoche iga. Nabo kondoche kinde iga, timbwati magoro, timbwati magoko ngomobogoreria. Omogaka oria okoboka botuko omoonchora, Egiata gitomokorera, igo bono nere totegemeete korwa mpaka aria ase mwarenge, eeh. Nkaai bamenyete, nkaaba mbanywomanete bakamenya nkaaba. Mwane gesona,
bono bachaka komanya mwabo eyio, eeh mwane gesona nabo anyorerete abana mpaka babere, eeh. Omosubati oyo okabere ere ng'ai ng'aki bono achete? Omosubati oyo okabere, oyo kare morito bwa omwana oyo, bakanya ko. Omwana okarenge.
Omwana o gatato, bono bakamanyana na omosacha oyio nkogendia are epigipigi, bakanya komanyana so abere Mogusie. ee so abere mose ochana nere. Eba. Ekero bamanyana, bagacha bagasoa konyoa okoigwa na omosubati oye bakamenyete na omomura oria ase amenyete abwo town, ekagera agacha akamoreta, bono ekero amoreta nere bare komopaka bono. amoretete oyo karo, gose ekero yachiire. Buna oyo achiete iga, oria nere agatacha obotuko obwo. Mambia gokoboka tokanyora omogenyi omong'ao. Bakamanya koba ere omwaka omogima bagocha botuko buna omomura na omoiseke, mambia baboka bagenda. Omogaka onde ogocha komoboria otari konyuomana, onye mwatakire konyuomana inchu orende abana aba. Mosubati oyio agacha lakini rende abana enchera arenge kobaira tengogeti, yaya.
Bono aiga ase are ere abana mbarenge goteba abwate. Babere achete nabwo.
Taramenta omomura oyio bakorire nere emiaka ene taramenta mwana, mbari baye boka abwate nabwo. Igo momura oo mbaranyora mochokoro. Aa yona. Na mosubati oyo.
Yaya yaya.
Aa. Bamura mbarenge abwate. Abwate omomura oyomo na omoiseke oyomo. Momura oyo ekero ago gocha are nkaa gose nere egasi. Ngocha are.
Ngocha nonye bono nigo ng'akeire esimi. Ngocha are lakini nabo arache buna onde ogoeta igo. Kwana komoikaransia omobori ng'a muse ng'aki ere. Nere tokoboria. Agoteba inche bogima obwo timbwati abana emwasareti kare timbatageti.
Abana mogasara igo nkiamineti bono. Inche bono timbati enchera tobasareteti naende intwe tobarendeti.
Abana abamura obwate bare inga? Babere. Oyio naende oyonde naro? Oyonde naro omokogoti. Kwarenge ng'aki mocha mwakora amang'ana aya bono? Bono ayio naro atosinyete bono intwe nabo tomenyete igo togotenena tiga tonya korenda baria torooree chingaki tore ekero chiratoerere, Nyasaye naro amanye buna akobarenda. Ntobwati bokonyi bonde agochia ase abana aba, nonye noende esukuru esi bagosoma, ekeene buna bono ewiki eye yaerete ebaseretigwe, gese oakerwa esimi buna bono omwalimu amoakera omotebi Nairobi inde, bono buna amotebi Nairobi inde, omwana nabo are isiko oyio.
Nkasike bono agakora gose ongabe. Epikipiki yakogendia.
Yoka igo. Yoka nere amenyerete.
Tabwati gasi ende. Aa yaya yaya. Omwana oyo oyo oyo twaroche. Ekerema eke.
Ee yaani torigotaka twamoroka ekerema, togotaka twateba ng'a amenyete noborema. Ee. Gochia omanyete ekero ogoteba ekerema, igo bono ogokora ng'a tarikonyara. Ekerema mambia omanyete nabo agosoma anyore esapoti.

Bono nkoganya rinde ekero tobwate ebesa eria moigo gose twaonirie amatoke, namominyokirie moigo, ganga gochia onya orosi rwa amagoko, ewiricho yatakeire, ntobwati besa.
Iga ama- ama- amauga are weak gose. Abagoteba amauga aya are amarosu, nonye na obe kobwata gento nkomorageria nonye okomoroche ore iga iga nkomorageria, tari konyara kwebekera endagera monwe. Nonye na ase araire botuko yaani omogaka onde achandegete, Narosire tokorong'onchori obokomoonchora, nkoboka ande omorusie nyomba omosokie isiko eeh. Abanyagitari ng'aki bagotebeti bono ok- okobwena nkoro gose ki? Ebantebeti natare lakini tari bono, amatuko are moture naendeee, bono ekero okomoira egesaiswa batebete momogenderere komoreta nari moramokonye lakini buna onye omobegete nyomba akomenta konya koba noboremo.
Abagusi bamino mbare bagotegererete maybe okoboria kwao nkorukia okogochia ase bare. Inche gaki ngoteba iga, tagete obokonyi, mwana oyio akonywe, nere ache konyora nki ase agotamera, tinkwenyara, onde taiyo obwate obokonyi gocha estori. Nabo buna are iga, nabo amenyete emiaka esaba nabo amenyete iga atabwati ne ase agochia nonye esukuru kende nkeiyo tokomokonya, egento toramokonye pi nonye na erongori toramoe na egekombe, mang'ana ya sukuru taiyo, na abamwabo nabo bamenyete igo mh.
Bachia omorigereria amang'ana amakong'u, lakini rende I tend to believe ng'a omwana oyo buna mwamorora abwo ase evidio, abanto mbare babwate obomanyi ng'a kaka intwe nabo totatware obomanyi, lakini abanto mbare isiko abwo, mobwate obomanyi, aande abana buna aba ng'aki bagocha bakonywa chinyagitari nchire nkorora chi'abana banga buna aba, ekero bare abake, buna bono enyagitari nere korwa gose Kijabe, alafu ase nare nataarete gochibogera emaaria ase akorokwa Nyabondo. Nkamba koigwa ng'a maybe naende abana banga buna abe enchera nere bagocha ba amagoro aronge igwa bata ntokomanya lakini bono buna aye kwamororire, abanyagitari mbare bare esika abwo momanyete econdition buna eye ng'aki ere, ande nabo toragani maybe mototebi ng'aki nchera nere eratoke omwana oyo arabekwe ase either esukuru ere eboarding ebwate because buna bono nyabondo, nyabondo gee timanyeti gose nyabondo mbarwa arie condition eye gose nebe managed, ebabwate nyagitari na esukuru next. So omwana nabo akorwa amazoezi naende obekwe ekelasi osoma. So I don't know if you see any facility Kenya baria more chinse chia isiko, baria moreee Kenya iga, onye koroche facility ende yonsi. erakonye omwana oyo asome asoe eclass naende anyore enchera ago agwetachera gose agwetenenera tutashukuru sana. Ntoteme korigia ng'ina, ntoteme korigia enamba yaye ya esimi kotorayenyore, well and good, omomura oyio ise nyigwete iga are bosa onga etown, nere ntoteme komorigia kotoramonyore nere atuelese ng'aki bono rende igo igo igo abana aba. neree banyorete nere, onde tayachete nere, Yaya. bonsi pi nere obaiborete momura oo. Bonsi, eh. Okay, ko toramonyore, ntokwane nere atwerese ng'a gwaye agwo abando ni abana baye, naa ng'uma oboroberi ki abwate bw'okorenda abana aba, ekiagera omanyete, abanto bagoteba ng'a obonda bw'efamiri, Nonya abanto tokogenda korera abamura, ng'a ee omomura, ee omomura. Do you know abana abaiseke igo bagwancha ise mono goetania ng'ina? Nomanyete ng'a osomie omwana enyaroka, iga aragokonye mono buna omosacha goetania buna arakonye ng'ina. Bono ekero gwa abandon abana abanyaroka, it means omwana omomura aye buna omosacha tomanyeti gento ogokora. Anyway, totogatafuta korwa abwo ntobatebi ase tokororigwe. Mwanche omorigereria oyio sokoro y'abana aba, naende anene nere okobera nomwana oyo iga omenyete noborema, most of the time nere bakorara nere, actually tarenge aye ekero tware korecord ritang'ani, lakini ekero arwe korwa aria omwana oye omorora, narora buna ago ago agwechanda kabisa ogoka, eyio ekworokia ng'a omonto amanyete oikire. Noo tore nere iga atotebia amarieta, naende atotebia obogima bwa omwana obo ng'aki bore, karibu omwami. Asante ase amarieta aya nkorokwa Ambrose Nyangalesi, Borura. Bono abana abwo nabare iga bare abana bane, omwana omotang'ani nigo are grade nane, oyo okabere sita, oyo ogatato P one, bono oyo ekerema. tari kogenda, tari gotaara, lakini nere omonene ase oyo. Bono omwana oyio abwate ekega okogania kwaye, agende ekanisa, lakini oyio okomobogoria agende ekanisa, nomorito iga akobora. Inche bono okogania kwane nare konyora nonya ne wheel chair riko nonya inche omonyene nabo nkosuguma mpaka ekanisa. Ekiya buna bono nkorwa ekanisa, niyo nabwate egento tware kogenda nere, lakini tinkonyara. Bono anyore obokonyi arusie ka. ekiagera inche mbwati ng'a abaibori inye na abaibori inye aye tagonkonya, ng'aki togokonya omwana oyo inche naki nabarangereria gioka tari kende. Ekiagera bono omwana oyo ase akorara nabo nkorara, bono bono na omoche korwa oyo bono omobekete na omwana one, timbwati kende naende ndakwane komenta ande. Oborendi bwa omwana obo ng'aki bore ekiagera. Bono oborendi bwa omwana oyo ninki, roka ase akorara aye, ataonchoiri botuko iga akorera. goika toboke omong'ina aboke amo onchore, na inche ime onchore, bamanye gokina. Endagera, ninche ebaete ng'aki bakoragera. Ekiagera omwami buna oyo egen egento nkorora narwete mono na echae, mang'ana endagera enyinge ng'a obokima, tari naacha. Amaino buna bono iga arwa, tokamanya nyagitari toko erimo tokorwa erimo, iga arwa amagegu, anga onsi, naende achakire koirana. Bono nabo are igo, naende mochando abwate omwana oyo omogaso taikorara. omwana oyo akorara botuko rioka, bakanera omwana oyo buna otari korara, arwe are borie ntomokonye, bono tiri gotaka onye nokoboikaransa inse aboke ndwo bono gotaka kobera nyomba aa aria ekerogo igoro, rakini tagwancha ekiagera nomwana omo. Bono ase obweng'e omwana oyo, ninche amo monaa na omong'ina tomorendeti, abanyene nabo bagocha baoroka, eyi ise ngocha are, rakini ng'ina ere achiete akagenda arware igoro, bono achiete orong'ao. tingochi komorigia, intwe inche kende nabache kororochia ng'a mbuya tore, engaki ndarue Nyasae namaete nabo aramenye. Lakini bakonyu mbaroche iga ndarore buya. Banto nkobaria bare ng'a abana buna aba ngokonywa bare neserekari. Bono ase ngoetera ningatemete nkaenda donya nande nang'eteee chigari eye riokong'usa, lakini gari eye tinkomoiki nonya ngochi moino aria, Ere endito. ere endito nkong'usa nonya ochiabeka nayeyana, monyore ore noyo ere moino iga aria. Bono naye, inyora akagari buna aka aka aganto karia ngobwate iga nase omorochi aria, omwana oyo karatware omorembe. Ekiagera bono ndire ngosoka korwa go tata onde komo, bono inche aimoroche inde amo ndambogorie oche, inde ekero ndamobeke, ekiagera ndora ago aka aro okagaisa aroro, bono nabo tomenyete igo, rakini inche mbanchete otana tochi nonye mwankorera ande eh. Mwanche omorigereria kwaigure buna abaibori abo bakwanire. Abaibori babwate obororo obonge ng'a ng'aki omwana oyio agokonyeka. Ng'ina abana aba natemire korigia enamba yaye I can't trace it ekiagera mbanyebwati naende bono okomonyora ni kazi ngumu lakini kare aroro evidio atwakere esimi in media egento ngerito okoroka ng'a Eric Joinda nabo tokomoa ribaga erinde ere nere atwarire estory yaye ng'a ng'aki ere. Tata omwabo abana aba ntwakwanera ase esimi goetera ase mama omwabo orie emianda emenge, eyio maybe abaibori bantebi ng'a kaka binto ebi ntokonyara kobitegerera, egento ekenene gaki, beka omwana oyio motandao erinde erio onde bwensi ore isiko aria obwate obomanyi ng'aki agokonyeka, omwana oyo ache gwekonya nere abe monto. Omanyete ase naro omonto oko lose hope. Kero kende ase engencho obwate obomanyi oboke gose otamanyeti, omwana naro obwate ng'a abwo osiekerete omanyete noborema, ase engencho obwate okomanya ogoke ng'a ng'aki agokonywa, bono tokonyara gwekonya. Rakini ekero kwamoretire ase risango riabanto, nabo tokorwa abao buna abagusii twateba ng'a yaya oyio moira asegete, oyio mobeke asegete, oyio mobeke asegete, na bagokonyeka. Our interest enene nogokonya omwana oo mwaroro agaki okominyoka na amaabera okwagora ogokora iga, inye koroche enchera ende yonsi enchera arakonyeke, we will highly appreciate naende Nyasaye nabo agokobwatesia. So tata omwabo ntokwana nere, lakini tatagete kobekwa on record ase engencho ye chisababu chiaye. But intwe abanto batorangeria, omogaka oyorerire aa, nomong'ina oyorerire aa, nabo batorangeria. gochia omochie bachia gotoa omogano. Kwa hivyo goikera igo buna omogusii aye rora aria ase oranyare gokonya konya na Nyasaye nakomentere. Maritana iguru korwa jasika kasungura korwa chinsemo echi igaa chia gesieka kitutu cha chinofu ecounty ya kisii ewodi marani Nyasaye oyio.